Da. Yndw t'od ti'm yn byw yn Sir Fôn bellach nag wyt? Dwi'm yn byw yn Gymru mae. Lle wt ti 'wan? Drost y ffin.
Manceinion. 'Na chdi ti licio. Dwi 'di bod yna 'wan Sara ers wyth mlynadd. Wt ti? Yy do dwi 'di bod yn fy mams di. Gaerdydd. Dwi'm yn setlo nunlla. Dwi'm yn deu un lle na dwi'm yn deu un lle i'r llall. Dwi 'di b- yn fama 'di lle hira dwi 'di byw. Obviously dim pan o'n i'n blentyn o'n i... Ie ie ie. ...ond jys pryd odd o'n oedolyn.
Ie. O'n i'n meddwl wyth mlynadd a tha dwi dechra ga'l itchy feet dwi isio... Wt ti? O. Be' ti'n meddwl 'di hynna ta Car? Pam ti ddim yn teimlo bo' chdi'n setlo? Dwi'm yn gwbo os 'di dwi jyst yn teimlo fatha o ll- lle nesa bob tro. Oce. Lle sy...
Isio rwbath newydd.
Ia ia dwi jyst fatha

Nostalgia.
Achos y-
'c'os wrth reswm ti'n agorad Ie. os ti'n hoyw Carwyn Ie.
yndoes? 'Dan ni'm yn deud dim byd 'dan Na. ni'm i fod i drafod Na.
t'bo?
O'n i'n mynd â chdi nôl i siarad am sud o'dd yr amser pan ddes di allan os o'dd hynny yn rwbeth o'dd raid chdi neud achos wrth reswm by' 'na lot o bobol ifanc Ie. yn gwachad sydd ella'n stryglo i ddod allan ac yn meddwl bo' Ie. n'w wahanol a bod o'n Ie. rili anodd iddyn n'w.
Rhan ohonon ni Sut ddes di allan a pa mor anodd oedd bywyd bryd hynny? So dw eitha lwcus. Nes i rioed ga'l y conversation adra lle o'n i'n gor'o' eista lawr a deud gen i wbath i ddeutha chi dwi'n hoyw. Ocê. That never happened. Ie. Achos odd o'n rwbath odd yn naturiol eniwe. Odd pobol jyst yn gwbo. Ocê. O'n i'n lwcus o'n i ddim yn gor'o' ga'l y conversations anodd fel 'a ma' 'na lot o bobol yn gorfod ga'l... Ie. ...a dwi'n gwbo ma' nw'n anodd... Ie. ...'c'os dwi'n nabod pobol sy 'di ga'l n'w. Yym. Iddo fi y peth anodda odd ysgol. Oce.
Ie jyst fatha... Be' odd e'n anal yn fanna car?
'C'os o'n i wahanol i bobol eryll. T'od dwi me'wl o'n i hangen yfed genna a do'n i chydig bach yn camp yy... Oddach chdi'n gwbo bo' chdi'n wahanol? O! O'n. Oddach chdi oce. O'n. A t'od dwi'n un o efeilliad yym so dwi me'wl o'n i lwcus odd gynno fi rywun efo fi yn ysgol o hyd. Ie chwaer sgin ti 'de? Ia on' pan odd hi ddim o gwmpas a odd o byth yn digwydd pan odd hi yna. Yym. Oce. Pan o'n i ar ben 'yn hun yn cerddad y coridors 'na o dan y ffor adra neu i ysgol odd pobol yn gwylio a ballu. Comments browns 'lly?
Comments browns so dwi'm isio rîpîtio n'w 'c'os ma' wnna eiliad... Na na na. ...t'mod?
Oce. Ond dyna odd y strygl i fi. A sud oddach chdi'n delio efo hynna 'ta? D- wrth reswm o'dd teulu chdi yn amlwg yn supportive felly doddan? Oedd fatha o'n i'm yn siarad amdano fo. O'n i jyst yn gwbo o dwi myn' i fod yma am byth yr ysgol 'ma a odd gynno fi freuddwydio. Oce. O'n i... Be' odd y breuddwydio 'na?
Rhan o hynna 'wan i. I wanted to go to the big s- bad city. Yes. So nesh i ddechra off mynd o Benygroes i Bangor o Bangor i Gaerdydd Manceinion ond odd gynno fi yym y freudd- freuddwyd 'na i o'n i isio neud performing arts a o'n i isio... O ie. ...dawnsio ag actio efo pobol. Ac esh i goleg Menai A 'na chdi, oce. Dwi siŵr o' 'na adeg adeg yna nesh i gwyrdd â chdi... Nabod 'yn gilydd ie.
...out and about a dwi'n cofio dechra'n Coleg Menai a cerddad i fewn ag yn me'wl my God ma' pawb at fi. Na.
Ma' pawb yn y 'stafell 'ma jyst fatha fi. Ie. Be' odd y gwahaniaetha' 'ta mwya o ysgol i coleg? Gyda bo' n- bo' 'na bobl yn gwrando a bo' nhw'n casáu'r ysgol ag yn me'wl 'na dwi'm yn mynd i addysg bellach o gwbwl. Ie. Be' o'dd m- yy be' o'dd mor yy neisiach ella 'di'r gair. Yy d- dwi isio pobol i t'od sy'n grando i sticio efo ysgol. Ti gwbo grad ora'. Ac fel pobol eryll siarad efo dy ffrindie. Ie. Siarad efo athrawon t'od fel 'di petha fel 'a'm fod i ddigwydd dim mwy. Yym. y gwahaniath i fi odd ysgol odd yn rwla oddach chdi'n gorfod bod oddach chdi ga'l dy roid. Ie. A t'mod fel ar ôl ysgol oddach chdi ga'l dewis o be' t'isio neud a so... Ie. ...odd o funud i fi wedyn oce wel dwi isio es i gwaith Eithaf chydig bach. Oce. A a fi nath ddewis reit dwi isio mynd i neud performing arts. Odd pawb arall isio bod yn chef ac yn athro ma' ynna'n fine. Ie. Ond pan o'n i yn ysgol Don- o'n i methu ffeindio rywun arall odd jyst isie perfformio. O' 'na rhei 'di bod a 'di mynd ond dwi'm yn cofio neb yn 'yn mlwyddyn ni. Oce. Ia.
Ond pan esh i Coleg Menai nath jyst bywyd fi newid. Fel oddach chdi ddeud po- po- powb we- oddach chdi'n teimlo fatha bo' powb fatha chdi 'lly. A nesh i ffeindio mobol. A fanna nest di...
Fanna 'sach chdi'n deud nest di neud dy ffrindia, criw ffrindia... O! ...agosa chdi.

'di stryglo gneud ffrindiau yn 'r ysgol. Ie. Bo' chdi 'di peidio stopio a 'di meddwl na dwi mynd i ffendio be' dwi isio neud a beth sy neu' fi'n hapus 'de? O paid gofyn rŵan nesh i neud ffrindia da yn ysgol. Oce. Odd genno fi ffrindia gora o' 'na yym yy ffrindia Elin dal yn best mates efo hi. So genno fi lot o ffrindia yna ond

y thresu ma' hwnna weithia'n gallu dod efo teimlo'n unig ella mewn rhei amseroedd. Yndi. A nes di dwtsiad gynna efo fi ar pa mor anodd odd Covid i chdi t'bo? Mm. Ti isio rhannu dipyn bach o hwnna efo ni Carwyn? So o'n i'n byw yn Manceinion adag y Covid a o'n i'n byw efo Mark un ffrind a 'dyn nath o Oce. symud allan a nesh i symud i lle 'yn hun. Odd lockdown yn anodd achos nesh i droi'n forty yn rhy ganol o rwla. gesh i ddim y big party o'n i ffwr o nefaid. Ie. Yym 'Dolig o'n i'n ga'l aras 'na 'c'os o- o' rheola' yn wahanol. Oedd siŵr i yn Lloeger a Cymru ie. Oddach chdi methu dod i Gymru yy yy t'od a o'n i jyst yn teimlo ben 'yn hun. Ie. A odd o'n amsar dwi'm yn gwbod rili tywyll. A... Sut nath o ddeud arna chdi ta Carwyn pan ti'n deud odd o'n amser rili twyll be' oddach be' odd yn... O'n... ...dy boeni di be' odd yn... O'n i jyst fatha odd fatha groundhog day a o'n i jyst... Oce. ...yn dreifio mynd allan y tŷ a chdi jyst fatha gwithio adra myn fyny grisia mynd i dy wely a chdi ga'l mynd allan am chydig bach ond do'n i'm yn gweld neb. Ie. A o'n i'n teimlo fatha bo' fi'n mynd dwi'm yn gwod fatha dwi bach yn pressed mwy... Depressed. ...mwy anxious. Ie. Yym. yy d- t'wod o'n i ffonio mam dau dri gwaith pob diwrnod do'dd ynna'n helpu a ga'l therapi. Oce. A 'dyn yna nesh i ddechra siarad efo rywun a nath ynna helpu lot 'c'os o'n i me'wl o gynno fi wbath i neud 'wan gynno fi rywun i siarad dw- so dwi 'di logio ar gynno fi Zoom call gynno fi wbath i neud lle bo' fi jyst fatha Sut wt ti'n meddwl bo' therapi 'di helpu chdi? Be' ges di allan o gychwyn therapi yn ystod Cofid? Nesh i ddysgu lot efo therapi yym o'n i'n styc lot efo anxiety 'c'os y ddynas o'n i siarad 'fo'n deutho fi deu' gwna hyn technique yma ma' hyn yn mynd i helpu chdi tria neu' hyn ne' t'wbod yy pan ti ddim efo gwaith yy ar ddy' Sadwrn ti'n dechre dy wely ga'l shower gwisga... Gwisga ie. ...ac 'na rwbath productive bob diwrnod... Ie. ...yym Ac o'n i 'di ffein bo' chwerthin yn helpu fela so... O ie. ...nesh i canolbwyntio ar jyst fatha gwatsio lot o comedis... Oce. ...podcasts. Ti'n licio comedi dwyt Carwyn? Ma' hwnna'n... O ma' chwerthin i fi yn wbath sy yn helpu fi fwyna'm byd. Ma' therapi a chwerthin y ddau dwi me'wl... Oce. ...yn yn equal. On par 'lly? On par. Dwi trio rŵan ffeindio rwbath pob dwrnod chwerthin. A

Mae chwerthin a comedi a neud i pobol chwerthin i fi ydi yy jyst y main thing. Dwi me'wl bo' fi dwi'm yn gw'o' dwi trio gweld rwbeth ffyni yn bob dim. Ti methu neud o yn pob dim ond dwi trio gweld aspects ok well look on the bright side ne'... 'Na chdi. ...sbia ar hyn let's make a joke of it. Mae 'di digwydd 'wan ma' n'w chwerthin amdano fo wedyn. Ie. Fel arall dwi jys fel dim... Ie. ...dwi'm yn cymryd petha'n serious... Oce. ...ti'n gwel' fi? A ma' lot o bobol yn deu ella ddyla ti. Ond... O ma' hwnna fyny i chdi rili t'mo'? Ie ond i fi it works for me ti'n gwel' dwi... Ie wel ti'n dal job ti'n... Ie. ...byw mewn tŷ t'od dy- s'a'm rhaid... Ie. ...i chdi fod yn serious trw'r adag... Na. ...nagoes? A d- t'mod ar social media dwi'n trio bod yn ff- rhannu petha sy'n ffyni 'c'os t- ti'n sbio arno fo ma' 'na lot o petha serious does ti... Ie. ...sgrolio ar Facebook Ie. a whatever. Be' ti'n feddwl o social media let's go into that. Ydi social media o's 'a ochor negyddol iddo fo yn dy yn dy llygada di ta ydi o'n rwbeth sy'n... Double edged sword dwi'n feddwl oherwydd ma' social media 'nwedig yn petha fel lockdown Ie. Ti'm yn teimlo mor ar ben dy hun. Hmm. Yym ond eto mae'n gallu bod yn rwbath sy cymyd lot o amser pobol. Ie. So ma' rhei pobol ŵan yn ma' 'na bobol addicted iddo fo a ma'... Ie. ...ffôn t'wod fydda i'n iwsio lo- yy yy o'r amser ar Instagram a de- oce ma' 'na ddigon a ma' a ma' noson o ran ffôn i lawr. Ie ie. That's that side to it. Ond eto ma' 'na betha Dwi sgrolio a ma' nw'n neud fi chwerthin a dwi fel... Ie. ...oce ma' wnna'n ma' wnna'n 'dolig rhŵan. O'n i... Ie. ...tym' bach tym' bach yn ddrwg bum munud yn ôl dwi 'di sbio ar hwn a ma' hwn yn ma' wnna'n grêt ma' 'di helpu fi. Ie. A t'wod Instagram chdi a petha wellness a felly dwi dilyn lot o betha fel 'a ma' hynna'n helpu efyd 'c'os fatha... Oce. ...ti js sgrolio a ti gweld y tips 'ma ti gwel... Hmm. ...o ma' n'w 'di trio hyn o ma' n'w yn yy so Mae'n helpu lot ond eto mae yna dark side iddo fo mm. hefyd. Fatha bob dim. Yndi, a mynd yn ôl i chdi'n siarad am, am gael therapi, so mae yna lot o bethau allan yna, mm. yn does Carwyn, i chdi ddilyn a cymryd tips o. Mm. Ond fasa chdi'n dweud bod hwnna'n ddigon pan wyt ti mewn lle twyll a mm. ti'n rili really stryglo i gael allan yna fo. Ti'n meddwl bod hwnna'n ddigon ta ti yn meddwl bod derbyn therapi a gweithio efo rywun 'di helpu chdi? Do definitely.
Hmm. Odd digon i fi ar y pryd. Fel fel ma' therapi o'n i'n ga'l odd y siarad yn helpu ond odd y petha odd hi'n ddeutha fi i neud tu allan i'r sesiwn yn helpu 'fyd so... Oce. ...nesh i ddechra mynd allan mwy cerddad. 'Na chdi. Neud petha fel 'yn ne- t'mod dechra jyst ffocysio ar betha yy yn lle jyst wff 'dan ni mewn lockdown. Yn lle byw yn fama ia?
Fi styc yn tŷ 'ma trw dydd...
Ie. ...a jyst o' wnna jyst mynd i gwely yn gwatsio ffilm. Ie. So nesh i jyst meddwl oce wel 'nai wrando ar be' ma'n ddeud a i a i ella mwy na i neud effort i dod allan o gwely a gwisgo a yy yym... Odda chdi 'di cyrradd fan 'na Car lle odda chdi'n... O'n i jyst fatha
o t- odd genai mynadd t'od o'n i'n dal i gwithio o'n i off am chydig bach nôl ag ymlaen. Hmm. Ond yym Ie odd o ddi- odd o ddim mor ddrwg a t'od lot o bobol ond ia odd y siarad yn helpu. Ie. T'mo' dwi me'wl... Ond t'mo' fedran ni'm cymharu'n hunan i bobol eryll chwaith na fedran? Hmm. T'mo' ma' raid i ni weithio ar beth sy'n... Exactly. Yn pa mor wahanol. ...beth sy'n bwysig i ni. Yndi. Ie. Yn hollol t'od a ca'l dy hun allan o'r twll 'na oddach chdi yn... Slump 'na. ...ynde? Hmm. So sud nest di deimlo pan nath Covid godi ag ati t'od odd hwnna... Waw. Ie. ...o' 'na teimlad pan fi allan o jêl.

Na chdi. Fedrai 'im jyst chwerthin a trio neu bobol i chwerthin. Brilliant. Sa'm trio bod yn ffyni a neu' bobol sy'n gwatsio ni chwerthin hefyd. Ie. A ma' fi a Mark pan 'dan ni efo'n gilydd 'dan ni'n naturiol eniwe 'dan ni rili ffyni efo'n gilydd so dwi me'wl so... Bydd berthynas fel 'a eniwe 'lly. Ie 'dan ni jyst fatha dwi'm yn gwbod 'dan ni fatha sut fedrai ecspleino fo? Pan dwi'n deud rwbath ma' mae o'n gorffen y sentence off ne' dwi'm yn gw'od mae o anodd ecsplanio sut ydan ni ond 'dan ni jyst bownsio off ein gilydd. Ie. Achos 'dan ni'n nabod 'i gilydd ers cyn gymaint mae o'n gwbod... A chi'n nabod 'ych gilydd inside out cofio dyde? O definately. Ma'r bond 'na yna dydi? Ie. Trust ma' siŵr 'de Caroline? Ie ie. Ma' ddau onyn ni efo lot in common especially pan mae'n dod i gomedi a be' 'dan ni licio gwylio a be'... Hmm. ...be' sy'n neud ni chwerthin a be' sy'n t'od s- so ma'r ddau onyn ni dwi me'wl yn gweithio yn dda ar Gogglebox am y gre- because jyst ni ydi o ar y soffa. Ie braf. 'Dan ni'm gor'o' smalio bod yn neb arall. Na. It just happens A 'di o'm yn teimlo fatha job ma' siŵr nadi? Na ti jyst yn ista 'na a gwatsiad petha a 'dyn ti fatha Y gamra 'na. O na. Be' dwi 'di ddeud? Ia. A 'dyn fyddai'n tecsio Mark diwrnod wedyn. Nesh i ddeu hyn nesh i ddeu llall. O! A oce. Fatha ni disgwl tan dy Ferchar i di weld o so dwi'n gwatsiad o fel hyn. O gosh oce.
So wt ti'n poeni be' ma' pobol yn feddwl Cer? Dwi'n poeni ydw. Oce. T'mo' ma' 'na t- ma' hynna'n naturiol. Yy wel yndw dwi poeni be' ma' pobol yn feddwl a dwi'n poeni o be' dwi 'di ddeud. Oce. Gobeithio bo' fi 'di yym ypsetio neb ne'... Ie. ...t'o' deud rwbath yy ond fyddai ddim eniwe t'od ond... Hmm. ...fel 'a dwi ar ôl iddyn n'w ddeud cut wedyn ma'... Ie ie. ...bren yn mynd... Oce. ...o oce so nathon ni watsio hwn be' nesh i ddeud? Dwi trio peidio poeni amdano fo 'wan 'c'os 'dan ni 'di neud thirty odd episodes... Ie. ...erbyn hyn. Ie. A dwi 'di dysgu 'wan jyst newn ni weld be' sy'n digwydd nos Fercher. Ie. A t'mo' be' mae o bob tro'n iawn. Yndi siŵr a dach chi'n dod drosodd o'n lyfli yno fo t'od ma' ma' ti'n gweld yr berthynas 'na yn fanna dwyt? Ie. Ond day to day ag ar hyd y blynyddodd... Hmm. ...wt ti wedi poeni be' ma' pobol yn feddwl ona chdi cer- achos chdi do'dd gynna bo' chdi yn mi wt ti reit camp a mi odda chdi... Ie. ...odda chdi'n ifanc t'bo'? Ie. Wt ti 'di poeni be' ma' pobol yn feddwl ona chdi? Pan o'n i'n tyfu fyny o'n.
Oce. O'n o'n i'n trio

ella'n fan hyn 'dan ni'n le bach t'od... Hmm. ...powb yn nabod 'i gilydd. Ydi o'n haws byw yn rwla fatha Manchester Carwyn? Definitely. Oce.
Yy dwi'n nabo lot o bobol Gymraeg sy 'di symud mas yn hoyw. Oce. Gynno fi fedra i'm deutho chdi faint o bobol fedra i'm cyfri- ma' 'na gyn gymaint onno n'w. Hmm. A dwi'n cwrdd â n'w bob wsos pan dwi allan. O oce. Ti o ti siarad Cymraeg ne' ma' nw'n clywed fi siarad efo rywun yn Gymraeg ma' n'w o dwi dod o Gymru. Ie. O dwi byw 'ma ers ugain mlynadd t'o' a ti'n gweld o lot. Hmm. A dwi ffindio ma' pobol sy 'di symud i Llundan. Oce ie ie. Am y gymuned. T'od ma' pobol... Ie. ...yn gadal y y wlad pentra bach. Dim pawb sy'n narrow minded ac yn t'od... Na na na. ...ond ma' nw'n teimlo fatha ma' ma' nw'n gorfo gadal a ma' ynna drist. Ie yndi mae o ma' hwnna'n torri calon fi... Hmm. ...t'wo' 'chos fel ti gwbod dwi dwi'n gweithio efo efo rhei pobol hoyw t'bo'... Hmm. ...a ma' nw'n deud wel ma' nw'n stryglo i ddod allan yn fama. Hmm. T'mod achos 'dyn nw'm yn teimlo bo' nw'n ca'l 'u derbyn yma. Hmm. A ma' hwnna'n heartbreaking dydi car? Be' ydi'r gwahaniath ti'n meddwl fatha pam wt ti'n teimlo fwy relaxed yn fan 'na? Be' be' ydi'r gwahaniath t'mod? Dwi'm yn dwi meddwl bod bod o le mowr yn ucha 'na i a ma' cyn gymaint o bobol 'na ti'm yn ffocysio t'od lle ma' pentra bach sa'm lot o pobol yna. Ie. A lle ma' un person hoyw yy pan ti mewn dinas ma' 'na filoedd. Oce. So... Ie. ...dy- yy ti dwi'm yn gwbo be' 'di o ma' 'na gwestiwn rili da dwi yy dwi meddwl amdan be' sy'n denu ni y ddinas. Ie 'na chdi. Yym.

Gymreig ydi hynna ond hefyd ma' mewn dinas gei di lot mwy o... Ie. ...o betha. Ac ella gweld pobol sy fwy fatha chdi. Exactly. Ie. Yy bobol t'od fel... Ia. ...ia.
A ddim yn goro fel fel oddach chdi ddeu gynna ddim yn goro bychanu dy hun a a a... Hmm. ...be' 'di'r gair dwa? Wel gneud dy hun yn fach 'de... Ia. ...i i fod yn wahanol i pwy... Ia. ...wt ti go iawn 'lly 'de? Exactly. Ia. O na b- t- neud fi meddwl... Amser anodd i chdi Car? Oedd. Ond dwi sbio nôl ar 'wan a dwi me'wl fatha I ath ysgol ddim yn grêt ond nesh i neud ffrindia da yn ysgol. Hmm. Ac odden n'w they had my back. Ie ie. T'mod fel odden n'w sticio fynny 'da fi a dwi dal ffrindia efo n'w ŵan t'od fel... Ie. ...yy a'n chwaer. So odd ysgol y g- yy t'mo' o- good side a bad side... 'Na chdi. ...i bob dim. Ie ie. A dwi sbio nôl arno fo ŵan fatha oce odd isio dweud efo dwi meddwl bo' hynna 'di roid thick skin iddo fi. O definate 'di gorod dydi? Dwi dwi'n colio mewn ffair t'mo' everything happens for a reason. Ie. Ma' hynna Ond m- 'c'os dwi 'di bod trwy hynna... Hmm. ...dwi yn lle dwi rŵan. Ella tasa... Ie. ...hynna 'di digwydd i fi swn i wedi cwrdd â Mark fel ffrind gora' swn i ddim yn ista fan hyn swn i ddim yn Gogglebox swn i ddim... Ie. ...yn Manceinion. Ie. Ond dwi rili hapus efo lle dwi lle dwi rŵan. Ie. So dwi'n meddwl bod ma'r path 'di bod yn oce... Ie. ...it's not been grate Ie. T'od os 'a rywun 'di bod yn annifyr efo chdi fel oedolyn t'od... Yndi fatha...
Out and about 'lly. Ie o ti ga'l o fel y bob tro. Wyt ti dal yn ca'l o fel oedolyn? Do nesh i glŵad wbath ddoe remark am rywun dim y fi rhywun arall yy t'od yn yn yym Manceinion pan o'n i out and about yn neud rwbath yy ma' rhywun hoyw o gwmpas a nesh i d- g- gweld yr oedolion yma yn sbïo a snigrlo a deud petha o'n i me'wl even mewn dinas fel 'a so dydi dianc i ddinia- di- dinas ddim yn mynd i helpu bob dim. Ie. Mae o well on' mae dal yn digwydd. Yndi.
Sut ma' hwnna'n neu' chdi deimlo 'ta achos wrth reswm ti jyst isio gallu bod yn chdi dy hun ti'm isio ca'l dy farnu o unryw fath nag oes? Sud ma' clŵad rwbeth fel 'a? Nesh i glŵad hynna ddoe a fel arfar dwi efo'r headphones on pob tro. Ond dwi'm gwael t'mo' pan oe-... Ma'n byd bach dy hun. Ie ac o'n i jys yn teimlo sori drost y person fel o o gobeithio 'di person 'na 'eb 'di clŵad hynna. Ie. 'Di o'm 'di digwydd i fi lot yn yn yn ddiweddar dwi heb 'di t'o' t'wod... Hmm. ...yym ond dwi'n zownio petha fel allan. Oce good. Fatha os dwi ma' Cynan y siopa ne' ryw petha ben 'yn hun miwsic ar. Oce. In my own zone. Hmm. Be' sa chdi'n neud os fysa 'na rwbath yn digwydd? Fysa rywun yn dod atach chdi ŵan ag yn roi ryw goment brwnt sud fysa chdi'n ymatab i hwnna? I know. Cwestiwn da. Na mae'n cwestiwn mae'n cwestiwn da because... Ie. ...dwi 'eb 'di digwydd e's dalwm. head held high fyswn i'n ddeud. 'Na chdi. A jyst... Brill. ...a jyst meddwl ti gwbo be'? Chi sy'n insecure. 'Na chdi. Problem chdi ydi o... Ie. ...bo' chdi methu derbyn... Ie. ...bobol sy wahanol dim yn broblem i fi. 'Na chdi. Fatha...
Issues n'w 'di o 'de? Yy ma' wnna'n issue iddyn n'w.
Ie. Fatha sori ond fatha os ti'n yy os dwi'n boddran chdi ti gor'o' rili sbïo fewn... Ie. ...fatha

Dwi mor proud o'na chdi Carwyn t'od... Diolch. ...mae o'n be' sa chdi'n ddeud wrth yr Carwyn ifanc 'na 'wan? Os o's 'na bobol yn gwrando 'na sydd yn stryglo... Ww. ...t'od ac yn myn' ia be' sa chdi'n ddeud wrth y Carwyn yna?
Ww put your seat belt on there's gonna be a bumpy ride. Ww oce. Hold tight. Na byswn i byswn i jys like seriously byswn i jys like Carwyn stick with it. Ie. Mae'n mynd i fod yn oce. Mae bob yeah. dim yn mynd i fod yn iawn. Yeah. Cos da ni'n clywed straeon ofnadwy o, o drist ydan, twyd o bobl yeah. ddim yn dod allan byth ac yn mm. byw bywyd cudd os lici di mm. efo dynas neu twyd, a, a jyst ddim yn bod nhw'n hynna'n byth, ti'n bo? Mae hynna yn drist cos ti'n gwastraffu bywyd wedyn dweud, yeah. ti'n bo, unwaith wyt ti yma. Chdi. Your true authentic self. Yeah. Yeah. A peidio bod ofn bod yn chdi dy hun, da Carwyn. Paid bod ofn, yn geir Eden.
Yn union. Paid â bod ofn.
Yes!
Nes di neud rhywbeth efo y Performing Arts? Nes di neud bach o ganu a dwnsio? Be ddoth o'n... I was never a singer, do'n i'm yn canu. Oce. O'n i'n dwnsio. Ie. Yeah.
Um, Mae'n o'n licio actio. Ie. Yeah. Dos o'n eisiau mlaen wedyn ar ôl Bangor, eisiau gyfyrddin yn y theatr cerdd. Oh gosh, oce. Okay. Jazz hands. Yes.
Lot o sioia.
Yy so wedi cael dyd ychydig bach o actio bits a bobs. Dim byd major. So... Ie. ...dim huge success. Dwi'n meddwl ŵan yn fy forties fatha oh my God dwi'n neud rwbath sy'n entertainment. Ie. O'n i siarad â coleg twenty odd years yn ôl a ŵan dwi'n... Ie. ...dwi ar y soffa yy efo Mark a mae o'n... Ie. ...entertainment show. Ie dwi'n mynd 'dan ni'm yn canu a dawnsio... Na. ...a nôl a... Ie. ...ond 'dan ni'n neud bob chwech a neud 'tha funny show. Ie. A it's a dream come true. Ie. Fysach chdi licio aros yn y maes yma 'wan Car? Byswn. Oce.
Ie dwi'n berson fatha nes ti gwbod dwi licio chwerthin a petha. Ie. Gen fi journal ar 'yn ffôn os dwi'n meddwl am wbath ffyni... 'Na chdi. ...dwi'n sgwennu fo lawr. 'Na fo. So genno fi notes 'c'os un diwrnod dwi mynd i neu' stand up. Dyna 'di'r... Reit boi ia. Dyna 'di'r thing. Go for it. We'll see.
Sa'm byd yn stopio chdi nag oes? Na.

Podcast sy'n ffyni neu stand-up. Dwi licio chwerthin lot. I think it helps. Ti 'di mlawr yr ochor podcast o betha rhy heavy felly, wt ti wastad yn mynd i'r ochor hiwmor, 'sach chdi'n ddeud, gynta? Fi yndw yn bersonol.
Nacdi? Hwnna sy'n gweithio i chdi 'de? Dyna 'di thema dwi genre dwi licio. Ie. Yym ond eto meddai yy yn ista ar y trên me'wl o dwi jys 'na wrando ar rwbath murder mystery ne'... Oce. ...crime... Ie ie. ...ne' wellness ne'... 'Na chdi. ...whatever so dwi grando ar lot o wahanol betha ond... Ie. ...number one ydi stand up... Y chwerthin. ...comedy chwerthin ie. Ie. A fedrai feddwl bo' hwnna 'di bod yn rili anodd i chdi yn ystod Covid fel o' chdi... Oedd. ...ddeud bo' chdi mewn lle twyll bo' hwnna odd hwnna'n rili anodd i chdi ga'l dy hun... O'n i jyst yn gwel petha'n ffyni.
Na. Na odd o jyst ddim yn gweithio. Yym. Hmm. Be' odd yn anoddach odd jyst fatha odd teulu fi gyd efo'i gilydd yn Gymru. O ia. A o'n i yn benderfynu hen i Manchester 'c'os cofia o'n i 'di symud allan o tŷ 'ma ac fo 'di symud i ffwr' yy dim i ffwr' wel ryw hanner awr i ffwr' ac yn ishal ca'l lle 'yn hun so o'n i me'wl o ben 'yn hun. A odd e'n anodd. Hmm. Ond siarad efo rywun a neud y techniques a ballu a fatha helpu a dwi yn licio hefyd a dwi dal yn neu' hyn rŵan fatha lot o fatha mynd i gwely a dwi roid ar ôl gwatsiad rwbath sy ffyni ne' whatever... Hmm. ...i helpu fi gysgu dwi gwrando ar glaw. O! Ne'... Oce ar ap 'lly? Ia ne' môr. O I love it. A dwi'n mynd i mewn m- sôn gwahanol. Neithiwr o'n i'n gwrando ar odd wnna'n amazing glaw ar Tent. O ie neis. So o'n i o'n i'n gwely a dwi'n nesh i jyst... Ti'm isio bod mewn Tent tho na? Na.
Ac o'n i jyst fatha 'di pictio n'w odd o chydig bach o meditation o siwr a o- odd o'n neis fatha jyst mynd â fi i rwla gwahanol. Ie. Hmm. 'Di miwsic yn mynd â chdi i rwla hefyd Carwyn? T'od dwi'n gwbo bo' chdi'n...
Madonna. Ow!
Madge. Is she the fave? Madge. She is the fave.
Madonna bob tro neu' fi'n apus. Ie. Ydi hwnna'n rwbath nostalgic Car? Definitely. Mae o mynd â fi nôl i Pan o'n i'n... Dwi'n cofio ista'n cefn car dad pan o'n i t'a saith wyth oed a nesh i glwad True Blue a... O ie. ...t'od great memories dwi 'di bod yn blentyn a petha fel 'a t'od... Ie. ...saith wyth oed t'od before the school thing odda chdi li- no care in the world. A ma' grando ar y Madonna mynd â fi nôl i wahanol betha fatha... Oce. ...dwi cofio cân pan o'n i yn uni dwi cofio cân

Madonna Madonna Madonna.
Ti 'di bod...
O un peth actually...
Go on. ...yym fi'n clywed bo' chdi'n lico Enigma ag Enya... O ie. ...a petha mwy... Ie. ...pan dwi'n chilio allan... Spiritual 'lly. Ie. Ond i Gina fyn hyn yn yn lle chillo allan ie it's Madonna. Nei di ddawnsio o gwmpas tŷ Car? Erbyn hyn definitely.

Ac yn enwedig os ti'n diodda efo pryder, anxiety, t'mo', bo' chdi yn ysgwyd allan, t'mo' ma' isio ca'l gwared â'r ochor... Ie, get it all out. ...somatic a'r physical, shake it out. Ie.
So ma' dawnsio'n rwbeth... Ma'n dawnsio. ...amazing i chdi dydi? Yndi.
Dwi dal i neud o. A dwi dal yn mynd allan lot i glybia t'od tua dau... Wyt ti i ga'l dawnsio Carwyn? ...tri. Ie, pedwar bore.
Ti ti 'di gweld Instagram fi pan dwi allan do? Do.
Ia. Dwi ry he- wel 'dan ni union 'r un oed so... ...ond dwi'n teimlo lot ry hen i neu' hynna mewn dwi 'di mynd yn fwy ti'n sengl efyd dwyt... Ia. ...Carwyn? Ma' hwnna ella neu' gwahaniaeth am wn i dydi? Ia.
T'od 'dan ni isio bod allan fwy ell- dw'm yn gwbo. Ia. Ti'n cytuno?
Ond yy ia a dwi'n licio bod yn sengl actually. Wt ti? Ia ar y funud dwi yn 'c'os fatha c- do what I want. Da chdi.
Wel dim bod ti'n methu enw fe pan ti'n efo rhywun.
Na, na, ie. Ond dwi eisiau gwely i gyd fi'n hun fi cael just... Stop, wow. Mynd ar yng ngwyliau lle dwi eisiau heb ffrio. Ie. Ond dwi'n mynd i fama i fita, yn mynd i fana i fita. Oce. Ie, So ti'n licio bod... A dwi'n trefnu le a, a byd yn hyn. I lot o lefydd. O do? Do.
Mae hynna dda. Portugal, Rome, Prag gyd ar ben fy hun. 'Na chdi. A dim poen yn y byd bo' chdi ben dy hun. Ond dim 'na rhyfel pan ti'n me'wl amdano fo ŵan 'c'os o'n i'n stryglo a lot yn Covid a bod ar ben yn hun. Hmm. Ond dwi'n dewis i fyn' ffwr' ar ben yn hun. Ond ma' hwnna'n mynd i rwla dydi car- ma' Covid yn gaeedig does? A bo' chdi teimlo fatha bo'...
Dyna ydi o o'n i ddim yn control adag Covid. Argo ie. Dyna be' odd y gwahaniath. Ie. Ie.